Plantos Cwm Perthyn Mae'n ddiwrnod newydd i Blantos Cwm Perthyn ac mae'n ffrindiau yn y cylch yn chwarae a chwerthin. Mae Glenn Pritchard yn rasio neu gader olwyn, tra bod Fflir Ifans yn rhannu snacs ffrwythau efo pawb ar yr iard. Mae Idris Cardial yn sgorio gôl i ennill Cwpan y Byd, tra bod Cadi Mabuse yn canu ei hoff ganeuon. Ac mae Eldra Cernyw yn tynnu lluniau mewn sialc ar y llawr, lluniau o anifeiliaid sy'n tynnu wynebau doniol! Chwarae na am ffrindiau hefo'i gilydd, chwarae mwynhau waith byd i'r tywydd achos dyna mae ffrindiau yn da, sef bod yna ein gilydd fatha ffrindiau da. Ond heddi ydy diwrnod cyntaf Jason, yr hogyn newydd, sy'n sefyll ger y glwyd. A thrwy giât y cylch meithrin, mae Jason yn gweld planto sy'n brysur, brysur, mor brysur yn rasio, rhannu snacs ffrwytha, sgorio goliau, canu caneuon a thynnu lluniau. Mae Jason yn teimlo'n ofnus, isio crio, yn poeni na fydd ganddo ffrindiau o gwbl. ddim yn gwybod os fedrith o wneud yr holl waith caled bydd Miss yn ei roi, ac mae Jason yn hiraethu am ei fam. Er bod Mam yn dal ei law, ger giât y cylch meithrin. Yn ffodus i Jason, yr hogyn newydd, mae plantos cwm perthyn yn blantos llawn hyd a lledrith. Mae gan bob un ei ddawn. Mae gan bob un ei bwer hudol. Gwyliwch felly beth sy'n digwydd nesaf. Wrth i Fflur fwynhau gweld ei ffrindiau'n mwynhau bita snacs ffrwytha, mae hi'n arogli'n sydyn fod rhywbeth o'i le. Daw ogla halen o fagrau Jason i lenwi'r awyr, fel petai cylch meithrin Cwm Perthyn wedi symud yn sydyn i fod ar lan y môr. Mor gryf oedd yr ogla halen o fagrau Jason. Gall Eldra wedyn glywed sŵn drymio taranllyd yn sydyn, fel petai band samba swnllyd yn martsio drwy gwm perthyn. Ond sŵn curiad calon Jason yn brasio yw'r sŵn sy'n llenwi clustiau Eldra. Mor nerfus yw Jason ar ei ddiwrnod cynta, wrth sefyll ger y glwyd yn dal llaw ei fam. A gyda hynny, mae Idris yn gweld lliwiau llachar yn dod o gyfeiriad y glwyd. Lliwiau emosiynau Jason bach yr hogyn newydd. Lliwiau o ofn a thristwch. Lliwiau sy'n deud, Mam bach, dwi'n nerfus ar ddechrau fy niwrnod cyntaf ynghylch Cwm Perthyn. Wrth i Glenn fita un o snacs ffrwythau blasus Fflur. Mae'r blas yn sydyn yn troi'n sur, fel lemwn siarp yn ei geg, ac mae'r blas yn cysylltu yn bont ar draws yr iard draw at yr hogyn bach sy'n sefyll ger y giât, hogyn sy'n teimlo'n sur a ddim yn hapus am orfod dechrau mewn lle newydd. lle nad ydy o'n nabod neb. A gyda hynny, mae rhywbeth yn cyffwrdd calon Cadi. Mae hi'n stopio canu ei hoff ganeuon er mwyn deall yn union beth sy'n cyffwrdd ei chalon. Nerfau, tristwch, Ofn, sirni, pryder a dagrau Jason bach yr hogyn newydd sy'n cyffwrdd calon Cadi. Mae hi'n galw ei ffrindiau ati ac yn creu sgrym o drafod a hel syniadau. Cyfarfod mae'n ffrindiau efo'i gilydd ac os yn drist, does dim cywilydd achos dyna mae ffrindiau yn da, ynde, sef helpu'n gilydd fel ffrindiau da. Gyda'i gilydd gall ein harwyr gael gwared o bob rhwystr. Ac ar hynny, mae Cadi yn arwain ei ffrindiau hoff at giât y Cylch Meithrin i gyfarch yr hogyn newydd. Be di enw chdi? hola Cadi. Jason, sibryda'r hogyn newydd sy'n sefyll wrth y giât. Sa ti'n licio ffrwyth, Jason, hola Fflur. Maen nhw'n flasus dros ben. 'Sa ti licio chwarae ffwtbol efo fi? hola Idris. Ac ar ôl ti sgorio gôl yn erbyn Idris, 'sa ti licio tynnu lluniau o anifeiliaid yn tynnu wyneb a doniol efo fi? hola Eldra. A pha mor gyflym wyt ti'n gallu rhedeg, achos mae fy olwynion i yn troi'n gyflymach na melin wynt wallgof, a sa'n hwyl cael dy rasio? Mae bachau Glenn wedi cyffroi yn lân. Yn sydyn, daw gwên fach i wyneb Jason, ac mae'r dagrau yn stopio llifo. Mae'r teimladau ychyf i yn gadael ei fol, ac mae'n codi ei galon wrth weld ei ffrindiau newydd yn bod mor glên. Iawn, Mam. Well ti fynd wan. Mae yna lot o waith chwarae efo fy ffrindiau gen i'w wneud. A dyna ei fam yn chwifio ei llaw a hithen llawen fod Jason bach yn sboncio'n hapus ei fyd i ard yr ysgol ar ei ddiwrnod mawr cyntaf yng Nghwm Perthyn. A dyna fi, rhwng plantos Cwm Perthyn